Pese patinoitwa zvinhu zvakaipa mulife, every time we are treated in a way that we don't like, we always wonder why why why everyone needs closure everyone needs to know kuti ko ndakavengerweiko ko ndatadzeiko ko why the, what have i done to deserve such kind of treatment you know everyone needs closure and same applies when it comes to your car dzimwe nguva unoshaya kuti mota iyi ndakanyatso kuiitireiko But I'm here to give you 10 reasons why your car hates you. Sei mota yako ichikuvenga, sei mota yako ichiita sekunge isingakude, sei uchifunga kuti mweya yemadzinza idi kuti ufambe nemota. I'm here to give you 10 reasons why your car hates you. I am Sheriff Zim and thank you so much uh, for tuning in. Thanks so much nekuti sarudza

The number one reason why your car hates you, you wash it more than you maintain it. Mm, taurai tinzwi tiudzei mota yako inenge ichipenya kunze ine mangoma ine mapombi but the truth is kuinjini uku yanuna yaneta yambumba iri kukosora dzakawanda dzakadaro chinenge cha kunze uku imota but ukapinda mukati chifambiso ukapinda mukati muinjini hameno chinhu chiri kuita kunge mota hameno chinhu chinenge injini chinenge chiri kwekokoku why because you don't maintain your car every time you're washing your car always remind yourself am i taking care of the engine as much as i am taking care of this body make sure that you take care of your cars reason number two why your car hates you you use cheap oil because it's just oil the truth is it's not just oil it's not you might think it's just oil it's not i know pane brand reoil ramuri kutenga rinenge rine oil yekuita kunge yakashandiswa rinenge rine oil yekuita kunge yane six years ichishanda basopo siyanai nazvo i'm not here to shame brands but you know these brands ought to make quality products but you know that brand yamuri kutenga rekuti kuseri kwaro harina kana phone number harina kana chii mubikirwa wakaita kunge mubikirwa kunge hameno muri kuriziva brand iroro basopo make sure that you get the best possible quality of oil for your car mana mechanic venyu vanotokuudzai mabrands ekutenga they tell you kuti no this car needs such and such oil mota yako inoda fully synthetic oil iwe uri kutenga iyeye yatiri kuramba iyeye make sure that you buy the best possible quality oil because oil ndo musimboti weinjini handiti make sure kuti zvakafanana newewo tongokupa mukaka wakaora you know mukaka wewe uri kuda fresh milk handiti iwe uri kufanira kungochimwa fresh milk tokupa mukaka wakakora ehe wapiwa mukaka hako but is that the best possible mukaka wafanira kuwana its not the best quality so make sure that you get uh, the best possible quality uh, oil for your car because oil ndo musimboti weinjini yako handiti handei panext point number three why your car hates you you pour water in the radiator kunge uri kudira mvura mutoilet I said it. There I said it. Most of you are in the habit of skipping zvachose dzimwe mota hadzitorina kana kadonhwe kana kaconcentration kana kachii kana mvura mvura yekuland hamuna hamuna mota yako haitozive kuti inofanira kunge ine kuland ino mvura i know kuti its an easy fix kana uri paemergency but that's not the way to go that's not the way the cooling system of a car is meant to be make sure kuti you buy coolant why because formulation yecoolant is specifically made to cool down your engine vamwe venyu mari dzenyu dzikuovaita because muri kushandisa mvura inotidzanyeiko kuovaita iwe uchishandisa mvura make sure kuti you buy coolant wodira coolant kana ida kutopwa buy coolant and top coolant don't put water thats hamusi muchemba mota haisi chemba inongodirwa mvura bedzi haisi hazviite hazviite make sure that you put coolant and don't substitute coolant nemvura then moving on point number four why your car hates you you just jump start your car like you are diffusing a bomb imi zviiko zvinenge moto zvamunee muchifamba nazvo umu you know one thing that i've realized about a battery battery handiti battery rakakosha but unogona kuita kuti ufunge kuti mota yako yakafa mota yako haichagadzirike mota yako yatopera riri but why because the car needs magetsi wawo needs that power rinobva kubattery kuti ikwanise kufunctiona mushe umwe anofamba nemota inenge idzima dzima dashboard so achingoenda chete chikuru kuenda no no no chikuru hakusi kuenda chikuru kufamba nemota iri in the right condition so that you arrive at your destination zvakanaka don't jump start your car like, like hameno hameno jump start iripo for emergencies kwete kuti wo wakutongoziva kuti mota yangu everyday ndikamuka kunotedza baba wepa next door kuti vauye vandijampe vamwe venyu makatizwa nemaneighbors vamwe venyu hamuchataudzane nemaneighbors why vamwe venyu manzwa nekunyewa nemaneighbors because muri kuvanetsa muchikondijampewo hamota yangu hameno zvairi kuita uchadza kungotenga battery tenga battery stop jump starting your car kunge uri kuita zvemabhomba uri munhu wemabhomba here chiko usati fendere then moving on to point number five you point number five why your car hates you hates you you red line from cold start what is red lining red lining is driving you know ukaenda pa, pa, pa, pa rev counter yako there's a red line iripo you know though haufanira tombokusvika red line kwekwe but ukaona uchiti mota yako uri kungoimutsa wakuirevha unge hamena meno iyo kurevka unde yarova red yadzoka yarova red yadzoka chichapomba here chinotanga chachukuchwa before chatanga kufamba mota enda gentleness when you start your car eh, if you are the one who believes in letting your car idle for 20 minutes let it idle for 20 minutes if you are the one who believes in what i believe kuti mota you can

That's the other reason why your car hates you and keeps on breaking down and ichingokukanganisira pane chimoko chawaifanira ngo utori nacho chiri better uh, ndakutaura zvisina basa but you know what i mean but mota yako yakaramba ichingofa kusvika chimoko cheche tonoti ah vabrother awa awa vakeva awa vaitawa and then moving on to number six why your car hates you you always drive on reserve ndakazoona kuona vanhu vakawanda

but the piyo pump keeps on overheating why because it is overworking ichingopamba katuka 500 mils kaunoramba uchingodera mota mota haisi yekonde konde pafuel mota haiswe fuel yemudemhe mudemhe just buy fuel handiti haimbobiwe hapana chinhu chakashata nekugara une fuel mota hapana munhu anomboyachiba haimbovhepe haimborasika haimboite seinenge ingorimo why do you always want to drive your car hmm, tambozvitaura kuti fuel haisi airtime inonzi tinozotenga yapera fuel inoiswa ichirimo haisi airtime yekuti hangatifone ah, kana yapera totenga imwe you are damaging your pump unogara uriko kuna kaguvi uchitenga mapump unoita kunge munhu ari kudeline mapumps but the truth is you just need to make sure kuti you don't drive fuel iri paempty empty vakatoisa empty papo for a reason haufaniri kuramba uchidzika below that empty kuramba uchingofamba kusvika kaanzi kai kageji kai kakutanga kasingashande kazorora pasi manje kaenda even pasi paempty ah, akomana ah, ngatisadaro akomana let us move on to point number seven why your car hates you unongotrusta ana makanika wese wese tambochitaura kuti haasi munhu wese ane chinhu ichi makanika

tichifamba takadaro don't sei iwewe kuti haa inini haa zinonge ziyamuka zinonge zitaenda pamwe pacho inogona kuitwa zvekuti imuke zveshuwa nevanhu vaunenge wasangana navo muroad asi the truth is how do you know kuti mota yako haina kuurayiwa kuti isvike pakumuka ipapo make sure kuti don't just trust ana makanika vese vese benzi rikanonga pito harisi refree moving on to point number 8 you install masign masound system mota yako inenge ichiita kunge bhawa asi you ignore maengine check lights why sei uri munhu akadaro izvo zviri kufamba mota yako is a bar is a club on wheels a bar on wheels ichirohwa mangoma muchinwiwa doro like nobody's business it's not bad but don't do it uchikanganwa kutarisa masimple engine check lights anenge aripo you know macheck lights mawarning lights anenge aripo padashboard mota yako yakabaka light reabs enda kuna makanika mota yako yabata yabaka engine check light enda kuna makanika mota yako yabaka oil light enda kuna makanika why why why why uda iwo ungorambe uchingofamba chete uchingofamba uh, matambudziko emota akawanda zvekuti every engine every light that you, in, yeah, that you ignore mari yacho ichangobuditswa newe every light that you ignore expense yacho ndeyako so make sure kuti you don't ignore mawarning lights and then moving on number 9 why your car hates you you just use parts from any car as long as they fit hauti mota yako ihonda fit handiti or maybe mota yako ichi toyota vits wongoenda unopiwa kana coil pack repauteza wotoisa unopiwa spark plug repa eh, ameno toyota oris wongoisa ah, no no no make sure kuti injini yako iwewe handiti ndo maparts auri kuisa kwete zvekuti iwo unongoti chero pati as long as ichipinda chete ngatiise ngatiise chete as long as ichiita mm, mm, you are headed for disaster uchablema madzitateguru ako uchablema mweya yemadzinza paisingakwani because of lack of isi mwondo sako haisi sharp if you, if you don't, if you don't, uh, if you don't you know, buy the proper parts make sure kuti you get the proper things last but not least why